Kua whakaaro rānei koe he aha te āhua o te kite i tō whenua o maunga, o awa, me o roto mai i te rangi?
Hei te wā tuatahi ka kite tātou i tō tātou tūrangawaewae māi i runga. Haere tahi tātou i tōku pepeha mā ngā matatopa hei tūhura i tō tātou kāinga whakamīharo o Aotearoa.
Ka ako tātou i ngā ingoa rerekē o ngā maunga, ngā awa, ngā waiata, me te hītori hoki.
Atu i ngā wāhi motuhake e whakaatu ana ko wai tātou hei Māori.
Ka tuhi rā tātou i ngā kokonga katoa o tō tātou whenua.
Haere mai, kia rere tahi i tōku pepeha!
Kia ora, ko Kai Taringa Dana Maxwell toku ingoa, a no Raukokore ahau. Para mai, come fly my pepeha. He uri ahau no te Whanau Apanui, Ngāi Tahu, Ngāti Porou, Te Arawa ano hoki. Nō Raukokore ahau, engari i whānau mai au ki Rotorua. Ko Kiriuki te manga, ko Wairuru te marae, ko Mātaatua te waka, ko Aruru rā ko Raukokore ngā awa, ko Te Whanau-a-Panui te iwi, ko Te Whanau-a-Maruhaere muri te ahu. Ko Mihiko Tukutuku te tangata.
I tēnei hōtaka ka toha a Kahu Tārena i ētahi kōrero āhuareka mō tōna maunga tapu mōkiri eke, mō tōna marae anō hoki mō Wairuru. Kei te Waiariki ki te Rawhiti, kei te huarahi matua 35. Ka toha hoki ia i te hītori motuhake o tōna iwi o Te Whānau-a-Whanu.
Tētahi āhuatanga mō tēnei wāhi arau kōkore Ko te hiika me te noho tahi me toku kuia me koroua. Toku māmā he tino rawe ki te hanga kai me te noho ki toku taha. Toku pāpā he rawe te noho tahi me a me te hiika. Me oku tēnā me aku tuakana he pao ki rātou. Tētahi kōrero tino ngākau nui ana ahau mō tōku iwi, ko tō tātou whare, te castle. I ngā rā o mua, i wa, i wa ngā rūma ki roto i tērā whare. Heoi anō i hara mai te wai ki roto, katahi hāwheitia. Nō reira, ki a mātou i tērā hāwhe ināianei. Ōku hononga ki te whānau apanui, I heke mai toku koro Duncan me toku kuia i Kōtukutuku, tae noa ki toku koroua a Papakahu rāua ko Merehini. Tētahi kōrero mō toku iwi, ko te whānautanga o Apanui Ringamutu, nō reira, i heke mai ia nō. Rongomaihu atahi reo ko Tirirangi, katahi whanau mai a Apanui Ringamutu, katahi te ingoa o te iwi nei, Te Whānauapanui, i whakaingoa mai a Apanui Ringamutu. Ko tētahi hiranga tuku maunga ki ahau, ko I ngā rā mua i whakamahia hei whare wānanga, ā, i heke mai te mātauranga ki a tātou i tēnei rā. E hīkaka ana au ki te rere toku pēpeha, te mea ka tino pai ki te kite toku maunga me toku awa, ka tino pai te wheako. Ki ōku whakaaro ka rite te kitenga pērā ki te manu, ka kite te āhuatanga pēia ki te rere anō hoki.

Te wiki toia runga i te aroha. Te Tai Waiata e ngākau nui ana ahau ko taku mana, ko te tikanga o tera waiata he whakapapa me au tatou hononga ki te whana apanui e heke ma ia Rongomahua Tahireo Kotirirangi. Me ngākau nui ana ahau ki te hanga parāoa me tōku aunty. Me te tiki i wā taku ihi me tōku māmā. Me te hanga kākau anō hoki. Ko ngā tūrārangi kākau a Student Collective i tīmata tōku aunty rāua tōku māmā. Ōku mahi ki roto i te pākihi, ko te tuhi i ngā kākahu. E tau mā ngākau nui ana ahau ki te puta me taku pāpā ki te moana, ko te tiki i ngā koura, me te kite ko te aha tō rātou rahi, me tō rātou iti, āe. Te whare karakia ko Raukōkore i hanga taku kororoa a Duncan Stirling. He hononga tino nui tērā ki ahau, a Te Mao. He hononga ki tō tātou whānau Stirling. He pai ki te noho tahi me taku kuia koroua i ngā rā i te wikina. Hei nga hongi te Karaiti. Kua tae te wā ki te rere i tōku pēpeha. Karawhiua. Woo. Woo, ātaahua. Kite ana i te moana, nga toka, nga maunga. Ano nei he kahu hoki ahau. Oh he rite ki te kitenga o te manu. He manu noa hoki o te wai. Oh, kei reira taku awa, a Raukōkōre. Kei te aha koe, Pāpā? Whoa, ātaahua. Pō, he tere rawa tēnei. I tino rawe tērā kitenga, i kitea e ngā toka, i kitea i te moana, ui rawe. I tēnei rā i ako i te ingoa o te maunga motuhake i Kone, e hono ana ki a Kahutārena Kōkirieke. I haere tātou ki tōna marae ātaahua ki Wairūrū. Ko tana tino mahi ko te haere ki te hī ika me tana pāpā. Ko te haere hoki ki te kite i ōna kaumātua ki te pātūwatawata o Raukōkore. E mihi ana ki a koutou mo te rere i tōku pēpeha.
Haere mai.